Bu gün türkmenski stilde türkmen düşekçiligiň üstünde bile bel belkide şatlyja başga bolýandyr düşekçiler. Ýaňja üçünji bölümini çekdik şatlylaňam. Gyzykly boldy onam TikTokda görüp bilersiňiz. Essalamu aleýkum adamlar. Bu gün şiwelerimiziň tapawutlaryny barlamak üçin üçünji bölüm etdik. Onda näme? Bu gün gyzykly temalarymyz bar. Dur dur dur dur dur.
Hawa, bolmadyk diýjekdim. Aý näme üçin näme boldy soňa? Adamlar gaty kän sorady o. Näme üçin ýitip gitdiňiz diýip podkastymyz edemizok diýip diňe biziň podkastymyzy soraýarlar. Sebäbi birinjiden-ä siz näme etmeli, adamlar? Birinjiden-ä şu kanala siz agza bolmaly. Ol-a birinjiden. Ikinjiden, Nowruz däl, Nawruz Instagramyna, Jack Garaýew Instagramyna podpisatsa etmeli hökman. Şolary biz-ä aktiwnost görmesek, biziňem motiwasiýamyz çalaja ýitýär, adamlar. Şonuň üçin dawaýçy, Nawruza, Genneje we Jack Garaýew podpisatsa etýäňiz, ondan-mundan-da kolokolçigi ýakmasaňyz bolmaýar. Başlam, şeýdip başlamaly bolýar, düşünýäňizmi? Bu gün Soşny. Ýaman kän.
Moşny.
Wastoçny.
Ýumşajyk, süýjüje.
Şakyr şükür, Hudaýa şükür. Goşgular bilen dolan bir podcast bolýar. Näme zatlar da, dur diňle. Ýo, ýaman kän adam sorady bilýäňmi, näme üçin podcast çykaraňyzokmy, TikTokda efir açýan zat etýän ýok diýýär, sizi özledik diýýär, sizi küýsedik diýýär, nirde siz diýýär.

Betbelli. Bolýa adamlar. Daway.
Diýşiňiz ýaly başdaky energiýany küýsediňiz. Biz bu gün diňe ikijigimiz bolup myhmansyz zatsyz aýal maşgalasyz erkek maşgalasyz hiç zatsyz diňe ikijigimiz bolup lys kelle bilen gowy bir podcast geçirmek. Lysy başka, daý piraşka.
Içden ýürekden temalarymyz bar gürleşme.

Senem belkim, seňä tejribäň kän, tüweleme. Meň gürleşesim gelýän tema, öýlenmek.
Tejribäň kän ýa-da bu dört aýal bilen öýleneniň? Ýok, dört aýal bilen öýlenmeseňem az adam eliňden geçirmedi. Ýok, bolýar, ýöne seret, diňle. Meň gürleşesim gelýän tema, ene-atalar, öýlenmek we çaga, söýgi. Söýgi temasy. Şoňa giresim gelýär. Näme üçin söýgi temasyna giresiň gelýär, şonam aýdyp ber-de. Ýo men söýgi temasyna giresim gelýändi näme üçin prosta ýa indi kän adamlar gürleşýän adamlar kän gürleşýän ýo olýa bolýa dogry şahsy durmuşymda birazjyk adamlar şahsy durmuşymda birazjyk üýtgeşmeler bolany üçin men şondan ýitip gitdim ýakuwadam motiwasiýa bermedim edeli edeli diýip itekleýän bolmady indi girýäs ýakup indi gowy itekleýä indi söýgi näme ýo dur söýgi näme söýgi näme nireden söýgi näme. Bro, men üçin söýgi diýilýän zat ýok diýip. Ýa şeýdip. Ýa aýalym öýde däl diýip ediniňe de oturýarsyňmy? Ýok, söýgi, söýgüdä. Erkekleriň köpüsi üçin söýgüdä sylag. Belki-de söýgem sylagdyr.
Ýok, bir-birini garyşdyrmaly. Söýgi belli bir derejede bel diýeli öýlendiň. Üç-dört ýyl, belki bäş ýyldan soň söýgi diýen zat ölýär-ä. Men kän adam bilen gürleşemde şony diňledim. Ýöne ondan soň sylag galýar. We erkegiň ýeke-täk isleýän zady Aýaldan hormat dogry dälmi? Hormat bolmasa ýörenok. Men belli bir derejede muňa garaşanok. Sen başdaky 3-4 ýylda-da sylag isleýär erkek. Hemişe-de isleýär sylag. Sylag bolmasa ýöremeýär-ä. Saňa köpçülikde oturyp ikimiz diýeli. Tejribeden ýadyňa düşýän bolsa, on dört adam otyr, on bäş adam otyr, köpçüligiň içinde gygyryldy saňa aýalyň. Ýa seňki diýip diýemok. Ýöne şoňa meselem berýän. Meselem berýän. Şolar ýaly ýalňyş düşünmäň adamlar. Öz gruppaňyz bilen otyrsyňyz, on on bäş adam, dostlaryňyz bilen çaý içip, iýişip, gülüşip, i saňa aýalyň köpçüligiň içinde gygyrdy. Ha. Şo taýda özi söýgi bolan näme peýdasy bar? Göni pdf taýynlaýaň, oň gol çekmeli ýeri aýrylyşmak üçin, sen gol çekmeli ýeri aýrylyşmak üçin diýipdim. Şeý. Yo, on on başdan on on o zatlary ortalykda çim bolýar. Bir näçe adamyň arasynda gürleşmek ýa-da gygyryşmak öz Çastny žizniňi orta açmak ýaly bir zat bu wobşem nädogry bir zat bu. Ola birinjiden ikinjidenem eger on ýaly zatlar bolup biläýjek harakterdadygyny bilýän bolsaň garşydakyň onda şo zatlar başdan gürleşmeli eşeret ine e, jemgyýetde otyrkak üýşüp otyrkak bir zat halamaýan bolsaň şony şo taýda o köpçüligiň orsunda ort gygyryp aýtmagyn öýe gel gürleşeli çözülişeli näme mesele bolsada spokonyja gürleşip bolýandyr. Ýöne bu opşem mara bu tema ýaman giň tema. Häzir giňişleýinem açyp başlar. Muň içine men nämänem sokasym gelýär. Nesiller bilen şu söýgi diýilýän zadyň we maşgala ojagynyň üýtgeýşinem, gymmatlyklarynyň üýtgeýşinem, üýtgeýşinem agzap geçesim gelýär. Sebäbi biz indi görüp bilýäň-de, enelerimiz-de nähilidi, ejelerimiz-de nähilidi, uýalarymyz-da nähilidi, şu wagt nähili, indi bizden soň näme gelýänini hem görüp bilýäris. Okey, daway, başla, aç.
Bir ýerden gir-ä. Indi- Şonda geç gider soň. Indi, meselem, söý- söýgi diýilýän zat, çyndan hem, mana, Meň pikirimçe bu hindi kinolardaky bolýan zada ýok. Ýa ola ože.
Aý men seň üçin ölüp ýatjakm bul. Men onýa zat bolmalydyram öýdemok çynymy aýtsam. Baram. Sebäbi sen şuňan aýdýan özüňe sylagyňy ýitirseň seni hiç kimem sylamaýar. Onda hiç bir söýgi üçinem öz özüňe sylag ýitirilmeli dälmikä diýýän. Bir iki günlükdäki bolan gürrüňdeşlik. Aw nowruza kakdyryp aýtýan gitýän şeýdip. Ola şo birinjiden. Ikinjiden Nesiller barada näme diýjek bolýan? Meselem, sizde kelle paçaýak barmy? Bar. Kelle paçaýak bolýarmy? Kelle baş aýak. Hawa, kelle kelle baş aýak bar. Şony enelerimiz meselem men ejemiň, ejem hem daže kyn görýärdi şony etmäni, ýöne ejelerimiň hem e, ejesi şony gara gazynyň ýanyny şol arassalaýardy. Bilýäňmi şony? Indi, meselem, gurbanlykda zatda goýun, goýnuň başy kesilýär. Şonuň aýaklary, kellesi, şony birinji ýakýarlar-da. Közi gowy edip ýakýarlar, gap-gara bolýar. Ondan et oturanlar bir daýza şo taýda arassalap. Näme üçin? Soňundan şony erkekleriň öňüne ýa-da maşgalaň öňüne stola getirip, şony iýmek üçin. Biz gowy görýärdik-dä, süňklerini gataltýar diýip ynanýardyk şo zatlara. Meniň aýallaryň edenini ýadyma düşenok çynymy aýtsam, ýagny köplenç. Bizde aýallar etýär şony.
Atamdag bilen özümiz.
Onnoň ýöne indi şu wagt göz öňüňe getir, şu wagt şon ýaly bir zady Allan daşarda bir gyza etdirjek et diýik ol hiç kimem etmeýär. Belli bir derejede nesiller eýýäm generation üýtgedi. Ýagny meň öz uýamam şony edesi gelýändir öýdemok ýagny. Men muny zor zorlamagam dogry bir zatdyr öýdemok. Ýöne senem ile ilesi gelýän bolsa uje näme edilýä gitýäňde meselem bärde kafede zatda order berýä. Ýöne şul üýtgedidara käbir kynçylyklar eýýäm bu wagtky döwürde aňsatlyklary bilen ýeri çarşyldy. Ýe, ýerleriň tapawudy bar-a, sen bärde çyndanam häzir eger etjek diýseňem etmek, ýagny o taýdaky ýala gaz näme ýok-da, daşynda Hawa, oturyp hawa, ýok maňa. diýjek ony sen se, sen Kerkide oturan bolsaň ederdim sen Şu wagt isteýän gelniň. Kerkiden gelnim ederdimi, ederdir öýdemok. Menem öýdemok.
Ýok. Menem ederdi öýdemok.
Hani gelinin yok ya ona e, bolsa da eder duraydı. Mavtara şunu düşünüyorum. Damarım kesip la dedim. Bu ya. Ana şu birinci mesele. İkinci mesele. Şimdi men şunu ayıp bereyim ne mesele. Men küçük ekem kakamın doğan seretti de bize olun. Şol öye gelen ne mesele. Hmm. işden öýe gelýär, men telewizor görüp oturan bolsam, men şu puldy alýanny, şoň ýanyna goýýanny özüm gyra geçip oturýan. Näme üçin sebäbi şol näme kanal göresi habarlar göresi geldi watan göresi gelsede şo şony görmeli men men göresim gelýän zat eýýäm gitdi şunuňmy he çyndanam şoň ýaly bolýar erkek ýaly gyz zat diýme etýärdiňmi men men ak ak süýt näme diýen ak çörekden çörek iýip otyr çörekden geçip ak süýtden men diýjek bolýanym Şol öýe gelende biz oňara bir zat diýlende, biz oňa ikinji gezek bir zat gaýtalap bilemzokdyk. Ondan şo gelende men şony bilýärdim, şo pulty şoň ýanyna äkidip bermelidigini. Bu nirden gelýä? Buny meňa gelnejem öwretýä. Seret diýä, häzir plan kakaň gelende diýä, şoňa diýä ýadak gelýä, şoňa şony bergin diýä. Şo pultjagaç ber, şolanda gowy duýar özüni diýä. Ýani diýjek bolýanym, şo erkegiň şo işläp, ýadap gelýäniniň gadyry bilinýä diýip. Ýok, men şony köplenç, meselem, käbir aýtýarlar, Aý, ýaňky seň diýşiň ýaly, men näme üçin şony diýdim, toýşy, şoň ýaly, çyndanam etýärdiňmi diýip. Kamerada, wideoda, tiktokda, hemme ýerde, ýutubda adamlar aýdanda aýdaýýa bilýäňmi? Ýok, çyndanam aýdanda aýdaýýa, aýtma, ol drama etmesi üçin. Mende, meselem, olar ýaly bolmady. Men-ä ýeke oguldym, iň kiçisem mendim. Lälikdim diýýäňmi?
Lälikdim, hawa, erkek ýaly lälikdim. Otyryn, telewizor seredip otyryn, Cartoon Network göretin geldi, dogrudanmy, multigim göretin, pahany geldi, ýadap işden geldi, oý, bolýa. Ýadak geldi, menem näme etýän? E, meni göräýin-de, sen al başlaýan-da aglap bilýän, men göresim gelýär. E, uf, ýene-de siz men pulty berýän-de gitýäň-de, tarsyldak gitýäň meselem. Mende şoň ýaly boldy. Men şoň üçin diýýän, hani adamlar şony e, ulaldyp aýtmak üçin, hani men şuň ýaly durmuşy geçirdim, men öňki nämede galdym, men gaty erkeklerden zat diýip aýdylmasy üçin diýýän. Sen iň uly doganyň näçe ýaşynda? Ýaşy 93-de indi ýaşy näzir. Seň ejeň-kakyň näçe ýaşynda? 55, 53. Ýetmişinji ýyllar bolýar. Ýetmiş bir, hawa.
Ýetmişinji ýyl. Ýetmiş bir, ýetmiş dört. Belki şo taýdaky on ýaşam tapawut etýändir, sebäbi Seňkiler meňkiler ulumy?
e- e- elli dört, elli altyda, bilýäňmi? Ha, onda düşündim. Onuň şo ýaňky plan kakamda aýtýan. Belki şolam bardyr, sebäbi bar-a. Ol ýaňky ýaly on ezdikler bar, toçno bolanok. Meniňem bir bolanok, şa, bolanok onýa zat. Irden turýaň a şun ýaly gowy kuh neme atylýar. Organik Ha, owa, milt owa. zat bilen we gatyk zat hemme zat bar. O o mesele ýok.
Hawa. Ondan başyna geçýär ýaňky plan kakan geçýär. Ondan diýýär, Ýakup, plany do- doganlarymyň adyny aýtýar-da. Ýakup, şu gün şol ekini şeýtýänsiňiz, Bir aý ýer depýäňiz, soň otlaryny aýyrýaňyz, soň mallara şuny berýäňiz. Şu zadaniýalar berilýär. Ho, ho, ho. Ni obeda gelýär-ä. Obeda gelmäkä şoň ýarysy bollaýmaly şol işler. Ýa, şo iş başladyň sen şoň.
Sekizde turulýar.
Sekizde zatda ýaňky zawtrak edilýär. Sizde giç turulýar eken.
Sekizde zawtrak edilýär.
On bire çenli gyzgynyň aşagynda, ejeňde gowy edip işleýäň. Işlänimden soň birlere zatlar gelýär welin, geliň obed edilýär, obed edilende soraýar, nähili boldy, näme boldy zat? Normalny. Agşam onuň tapjany uje düşekçe ýazýaň. Şonda uje toýşny soraýar, mallar nahar berildimi, ýer depildimi, zat edildimi, bu zatlar edilýär. Ýagny muny men drama üçin aýdamok. Men şo terbiýäni çynymy aýtsam begendim, begenýän şonda zat görenime, birazajyk işeňňirlik bar. Köp türkmeniň ýalta däl. A senem özüňem kerkide maly bakyp görersiň-a o bir zatlar edip. Ýok olar edildi ýa diýjek bolýan ýaňky meseläni käbir adamlar hana men ony etdim muny etdim şo gürrüňe gelmesin diýjek bolýan bolýa tejende ulaldyň bilýän o zatlar bolandyr gürrüňem ýok ýöne mende meselem ýaňky diýen zadym bolmady öý pulty gelen badyna biz şeýdip serkerde bolup durýardyk ýok bolmady ýa çyndanam bolmadyk bolsa bolmadyň diýip aýdyň diýjek bolýan da media ýok meselem meselem şulam bady meselem gelýän şunýaly düşekçäň üstünde oturandyr Kakam, şeýlemi? Hum. Ýassygy ýokdur. Sen şoňa aýtmagy gerekkä saňa şony? Gidip ýassyk getirýäňmi sen şoňa? Ýa o o zatlar edil. Bizde şon ýaly. Ýa oňa bolýa o zatlar. Pul tam şon ýaly mesele.
Pul tam ol sen esger bolaňok. Geldi ýerine geçdi şu düşekçäniň üstüne geçip oturda şeýle. Ullakan adam işden gelen soň multik göresi gelenokda. Sen şony düşünýäňde barýaňda şu pulty berýäň. Men ýöne bilýän-de pahanym şu pulty alýar-a. Bassa da şuna görüp, elem şu pultam şuna iki eli bilen gysya. Ine şu taýda goýýar göwsüne goýup. Pakany memişe 10 minutdan soň indi ne şuňa alyp bolýar. Olarda nirde ba o sensor datçik bilen ok. Indi o taýda pollarym näme? Tagtadan ha. Ses ses gelýär. Gyndyk bolmasyn diýip. Şeýdi gelýär. Geldiňä. Şart.
Yo yo yo pul çiňe aljak bana. Şu yan çekip basam. Gün il barasyn. Gitdi gysylýady. Men görme seni Nawruz. Göräýdi. E, ýatyn, ýatyn öňüne geçip şuň ýalyk edip gördüm, şuň ýalyk edip göre bark gören. Edip göre. Hadi geplesiň hem eşdenok. Ata, ata diýen. Hiç ses çykaranok. Çekip başladyň. Stykga ýapylýar göne. Bollaşdy. Men gurbaty ne diyor? Ma mallan suwun berdim öýlän ha jokramak isle şoň ýaly. Bir zat berip goýar ýa-da şo zaten uf git tur gitmeli. Aý boýa söýgüden nirä geçip gitdik. Aýtmasana söýgi. Gel söýgä girelle. Ýa ha o.
Ondan Ha o.
Indi men käbir zatlarda garşy çynymy aýtsam. Meselem, öňki döwürdäki garşy bolýan zatlarymy aýdaýyn. Aýaly bar, çagalary bar, gezýänler kän. Meselem, türk türkmenleriň arasynda şoň ýaly kän ikinji et ýa üçünji. Şolam meň pikirimçe ýalňyş. Eger-de seň eýýäm göwnüň geçen bolsa ýa-da plan zadyň boldy, men şuny isleýän, islämok diýýän bolsaň, çagalaň nemesine, hatyryna diýilýär-dä, çagalaň gadyryna ýa ýüzühormatyna diýýär. Ekle, ekläp zat edip uzakdan ekle, sebäbi ol aýal maşgalanyň bir duýgulary bar aho. Ýa uzakdan ekläp öz durmuşyňyza gidiň, ýa-da çepdäki etýän zatlaryňy, hereketleriňi bes etmeli bolýaň. Ikisinden biri. Ýöne hem ony ýöretjek bolup, hem muny ýöretjek bolýan o düýnki diýýär-de, iki garpyz tutjak Ha. bolup otursaň, bolanok-da ol. Eý, gereksiz zatlar-laý, ol uje biziňki bar-a, mistikdenmikä diýýän eýýäm. Meň pikirimçe, erkekler gaty howada tutulan üçinmikä diýýän, biziň türkmen erkekler öňden bäri. Men näme üçin diýýän muny, Ha, ha, şo as- a- a- Türkmenistanda, Türkmenistanda kän-ä şo zat. Hawa, hawa. Türkmenleriň arasynda kän şol. Meselem, men şu wagt Amerikada, çynymy aýdaýyn, Amerikada bir gyzyň özüni ikilik edilýänini bilibem şo maşgalada galýanyny göremok, ogam görenem öýdemok. Ýok, gitýär olar, göni gitýär. Görenem öýdemok.
Ýok, ýöne o tarapdan näme? Ol ýöne bizde birazajyk başga zada gelýär. Gep-gybat meselesine gelýär. Ýagny bärdäkiler gep-gybat etsin, etmesin, men aýryljak, çünki men söýülmeýän bolsam, men näme üçin oturaýyn diýýär. Aňyrdakylar goý gybat bolmaýyn, dile galmaýyn, men ýeke galmaýyn, dul bolmaýyn, ýene-de ömrümi şeýdip geçirmäýin diýen üçin. Şo nä derejede dogry onda onsoň? Indi dogry däl, men dogry göremok. Men şuny şu wagtdan hem diýýän, eger-de şuň ýaly bir ýalňyşlyk görüldimi, çyk git gerekkä. Şo diýýän, bulwara meň tarap tarapyny tutmaýan adamlar bu ýaşulularda şular bar meselem. O aýal maşgala öýüne gelýär-ä, şu ikilik edilen bolsa, öýüne gelýär, o ene-atasam utananokmy öýüňe gelmäge diýip. Ha, ha, menem şony aşjakdym, şu tema. Öý, bul ikilik edilipdir-le ol aýala, ol aýal bärde žertwa, tersine ene-atasam bir gezek urýar muny. O urmagy geç, gapydan almaýanlar bile ýany-ow, men, men şoňa gaharym gelýär, näme üçin sen çagaň-a? Öz çagaň, haw, näme üçin? Ýa, ýa biz liberal bolup ýany birhili käbir zatlara bize daşary ýurda çykyp, bular dünýä garaýşyny üýtgedipdir. E sen nädip edip bilýäň? Öz çagaň gelipdir gapyňdan, men ýaşasym gelenok diýýär. E sen goldamarsyňmy? Şo diýende, aňyrda bir eşek muňa ulanypdyr-da, ikilik edipdir. Bägdi-de öz ene-atasy muny neme zat edip, bul aýal indi näme etmeli, men özüni asaýmasam, bu çaga näme etmeli? Ortada galan bir aýal. Ýagny, şo tarapdan men öň, öňki pikirleriň kän bir tarapdaryny bolamok. Meselem, neme bar, ýutuber, blogerlaryň arasynda, türkmen blogerlaryň, ýaman gowy görýän şo K-wideo bar, Kakajan, Kakajan wideo. Gowy wideolar ýasaýar. Näme üçin bir hili hakyky türkmen milletler maşgala gymmatlyklarynyň bolaýmaly ýagdaýlaryny görkezýär. Hakykatdan hem türkmeniň däp-dessurlary, terbiýeleri, ahlagy şol maşgalada nähili bolmalydygyny görkezýär. Ýöne haçanda ol Aýalym öýde otursyn, men Bäştana bilen ýene gezeýin diýse, o türkmen milletine gelşenok. Şo taýda görkezýär-ä, podkabluşnik meselesine getirýär-ä, bilýän ka wideo, köp wideolarynda görkezýär, men aýalym ýanyna gitjek, aý sen nä heleýguly bolupsyň, zat edipsiň, üns berenok, gitýär. Şo diýemde, şo ine bir hile meň üçin türkmençilik diýlende ana şol. Ýöne biziň aramyzda kän eşdilýän däldir, dogry däl, men şu taýdan-da biz öz gatnaşýan oglanymyz Amerikadaky diýip diýjek däl, meselem sen gije gitdiň, Gitmeli bolduň aýalyň jaňatda rahatsyzlandy ýa-da seni isledi. Biz saňa gelip äti heleý gulaý diýen gürrüňi eşitýäňmi? Ýok, onýan zat ýok. Bir hili çünki bilýäs seniň prioritetleriň bar. Biz seniň prioritetyň däl, men seniň maşgalaň däl. Birem bar-a şunýaly bir zadam bar. Bul aýal maşgaladan hem garaşylýar bul hany şo düşünmek, düşünmeklik. Meselem aýal maşgala-da şuňa düşünmeli. Erkek adam. Hepdäniň ýedi güni ýigrimi dört sagat seň bilen bolup bilmeýär. Hemişe şeýle näme? Belli bir derejede oňa öz oglanlary bilen, dostlary bilenem wagt gerek. We men muňa garşy däl. Hany men beý diýsem oglanlar wapşe gezmäne gitmeli däl diýemok. Dostlaryň bilen aýratyn. Bul edil şonuň ýaly erkek üçin bolşy ýaly, gyzlar üçin hem gerek bolýar. Me time da. Hawa, gyzlar hem öz jaşlary oturypjyk, gürleşipjik, çaý içip, moda barada gürleşer, başga zat. Ýöne oglanlar üçin hem şol gerek. Hökman. Onnoň aýal maşgala-da şo tarapdan düşünmeli. Ýöne, haçanda aýal, sen erkek hökmünde aýal maşgala iň gymmatly bermeli zadyň iki sany zadyň bar. Bir-ä gerek zatlaryny üpjün edip bilmeli. Hawa. Iýjegini, ýatjagyny, ýaşajak ýerini. Ikinjiden hem gorap bilmeli. Şeýlemi? Onnoň şol goralmaýan ýaly duýýan bolsa özüni, onda diýmek şu bir zatlar üýtgetmeli-dä. Ony şony berip bilmeýän bolsaňam mesele sende boldy goý. Ondan saňa dostuň saňa Heleýguly diýsin, başga zat diýsin, et uje. Eý maňa diýseler-ä razy eý şu wagt. Şu wagt saňa ne Heleý diýseler bolýa saňa şu wagt. Dem alsa bolýa seň üçin şu wagt. Ýa-da ýarama duz sepme. Men şo tema gireli-dä. Indi gara ýene-de ýaňky sen maşgala gymmatlyklaryny aýtdyň-a, meselem köneler, meselem şu zatlar. Bu ne men soragym şul. Näme üçin Türkmenistandaky bolar ýa-da daşary ýurtda ýa-da şol düşünjäni bärä getirýän adamlar bolsun tapawudy ýok. Näme üçin ene-atalar maşgalasyny aňsatlyk bilen çagalaryny berenoklar. Durmuşa çykaranok ýa-da öýlendirenok. Meň problemam şonda. Öýlenjek boldum bilýäň. Ortada da durup meň adymdan meň ejem kakam bärde däl. Meň adymdan gidip soranlar boldy. We şol ýagdaýda-da ortada şol meň adymdan sorap giden adam maňa kepil geçdi, şul oglan arassadyr, eýleňdir, beýleňdir. We meni bärdäki ýaşaýan ýerimizdäki gatnaşýan adamlarymyz meni bilýär. We meni her kimden soranda-da erbet diýip aýdanoklar, ýagny köp kişiden gelende-de. Näme üçin şony aňsatlyk bilen Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem döwrüne gideli kynlaşdyrmaň, aňsatlaşdyryň diýýär. Bir hurma bilen bolsa-da diýýär, dogry däl mi? Mährini bermeli bolsa, mahyr diýende, şol ýaňky galyňyny, galyňyny bermeli bolanda, diňe bir hurma bilen kynlaşdyrmaň, eger gerek bolsa, şeýdip beriň diýip aýtýar. Näme üçin biziň döwrümize gelende şol kynlaşdy? Sen hemme ýagdaýy özüň bilip dursuň şu wagtky zady we ýadyňda bolsa şuň üstünde uly tema boldy, gürleşildi. Näme edip bolýar indi? Baba, meň çynymy aýtsam, men bärde ýaman erbet ego diýilýän zadyň we men-menlik diýilýän zadyň orta girýänini pikirlenýän. Näme üçin? Birinjiden-ä, indi men, men paka kaka däl, men bil, belki bilmerinem, düşünmerinem. Ýöne, ýaňky diýşiň ýaly pygamberimiziň aýdan zady bar, sag bolsun, ýaşlar ýetginjek ýaşyna ge, geçenden soň, ýagny e, ululyk döwrüne gelenden soň olary öýeriň diýip hadysy bar. Indi beý diýmegine, Ylalaşýan adamlar, musul özüne musulman diýýän adamlar pygamberiň diýýän zatlaryny kabul edibilmeli. Şeýdämi? Indi haçanda şonýaly uly bir adam saňa şeý diýip otyrka, senem gyzyňy käbir meselelerden ýaňa ýa-da şahsyňa deň gelmeýän zatlardan ýaňa bermeýän bolsaň, onda men men pikrim men gözümde sen men-menlik etýäň. Sen özüňi has ýokarda goýýaň. Meň isleýän zatlaryma görä meň gyzym ýa-da meň oglum öýlener diýýäň. Bul öňki döwürde şunday ýalam bardy. Meselem, ýaňky diýşim ýaly biziň tarap gaty strogi, ýaman totom, totom diýilýär-de. We diňe teke almaly. Diňe teke, teke, teke almaly. Ýa teke almaly, teke barmaly. Bolanok başga. Aýal gelin gelse-de teke gelýär, barýan bolsaň teke gitýäň diňe. Ondan garyndaşlaryň biri e, saraksdylar, ärsary bolýar gerek, ärsara bardy. Ärsara barjak boldy. Hmm. Barjak boldy bolýan ullar maşgaladaky ullar şeý diýdi. Ganyň ama içine etdiňiz, bozduňyz aý ganam diýdi şeýdip. Göz öňüne getir. Indi ýaňky aýal maşgala barasy gelýär-de şol oglana. Hmm. Oglanam ony alasy gelýär. Ikisem gowy, arassa, ylymly, bilimli adamlar ikisem. Indi şony alasy gelýär, şeý diýýärler-de bular. Olam aýal maşgalada, erkegem ejesine de kakasyna de diýdiler. Ine siz isleseňizem, islemeseňizem biz bir-birimize barýas, biz bir-birimizi gowy gördük. Biz Alla ýolunda maşgala gurýas diýdi. Ony aýa Alla ýolunda maşgala guransoň olaýam ol ene-ata bolsun seni başga bir bolsun hiç kim saklap bilenok. Şu badana üç-dört sany çagalary bar Hudaýa şükür ýaşap. Durmuşa çykdy öýlendiler gül ýalam. Gül ýaly. Ol adamlar olara böwet boljak bolan adamlar eýýam käbirleri dünýäde-de ýok, käbirleri ýatdanam çykardy, käbirleri bolsa öz maşgalasy bilen öz işleri öz güýçleri. We ynan şu teke alyp Teke-tekä baryp baran adamlar bar. Şolarda oňuşmaýan kän, çem. Şo taýda. Sebäbi baram men şuňa ynanýan, ýürekden ynanýan. Haçan-da, seň bir eýtýän işiň arkasynda niýetiň Allany razy etmek bolsa, ýa-da maşgalany böwsüňi güýçlendirmek bolsa, onda seň öňde seň ejesem, kakasam, başga birem durup bilmeýär. Sebäbi arkada bir niýet başga. Bilýäňmi? Şo çagalara dogry terbiýäni berip biljek. Nesip bolsa jennetde-de bile boljak. Näme üçin pygamberimiz diýýär, Jennetde-de söýdükleriňiz bilen bile boljaksyňyz diýýär. Onda şo niýet bilen öýlenenden soň bir maşgala, meň pikirimçe aňyrda hiç kim olara böwet bolup bilmez. Aý, onda şoň ýaly zatlara näme etmeýän adamlaram bar-da, piňine almaýan. Indi menem şony diýendim.
Eger-de içiň, ýagny şo zatlary bilibem, şony göz ýumup bilýän bolsa, onda diýmek ol adam, O zatlardan özüni ýokarda goýýar. Onnoň diýýär, meň gyzymmy, islän kişimi, oho, o seň özüň özüňki däl-ä. Seň özüň bir Allaň beren amanatynda ýaşap ýörsüň, bedeniň seň amanat. Onnoň sen nädip men gyzymy ýa oglumy men diňe şuňa bererin ýa diňe şuny alar oglum diýip bilýäň ýa-da gyzym diýip bilýäň. Ýalňyş-da. Gaty ýalňyş. Sen, sen bärde Allanyň goýan düzgünlerine garşy gidip dursuň. Meň pikirimçe-de bul ýalňyş. Eý, bilemedim, menem diýýän-ä, meň elimden gelenini edenim gördüň. Men ondan aňyr edip biljek işim ýok. Ýagny men, dogrymy aýdaýyn, gaty erbet boldy. Menem şo diýşiň ýalak, niýetimi goýdum. Köp wagtam ge nem etmez ýalak diýdim, boldy, Allaň ýolunda etmek üçin, boldy, men ondan aňyr. Özüme üç aý wagt berdim. Söýşüp-möýşüp ýörmüň indi, ara, Ýok, üç aý? ýok, ýok, göni.
Göni bir, birinjide gördüm, normalny haladym, boldy, men indi razy diýdim-de, bir gitdim. Uslubyna görä, ne? Hemmesini, hawa, Üçünji şahs, adam, dördünji adam bolup şu taýda oturan herkesiň boldy. Men ondan soň ondan daňary men edip bilýän işim ýog-a men-a, men niýetimi gowy bilen bardym. Nämemiş sebäp, men diňe özüňkilere berjek. Nämemiş sebäp, sen TikTok-a girýäň. Ýöne men soran döwrümde men TikTok ýok-da mende. Şo ýaňky meseleler-dä onda, ýaňky şol özüňkä berjek diýmek meselesinde. Şo ýaňky diýýänim-de, eý, käbir zatlar, meselem, TikTok-a girýäň ýa başga bir zat, käbir zatlar Halal çyzgylarynyň içinde boldugy müddetçe şolar bir ýalňyş zatdyr öýdemok. Indi meselem şu halaldan harama geçip bilýädä. Indi men öz ýagdaýymda diýemok. Indi meselem şul dogrymy? Bolýa diňe şeýle diýeli. Bolýa menem özümi saklap bilýän adam, garşyňdakam özüni saklap bilýän adam. Hiç hili ýagdaýda o tarapa baramok. Ýöne bizden başga-da bir topar ýaşlar bar-a. Soň ýaňky ýaly ýagdaýa duçar gelenlerinde näme etýär? Aý, boldy, bol, bermedi, soňuna çenli çydap göreli, oňa çenli-de bile bolaly. A bular o taýda soň el tutmakdyr, näme etmekdir, ýene-de soň geçip gitýärler-de çyzygyny. Soň gowumy şol, şol gyzlaryny, özüniň gyzynyň abraýyny bozmasyn bular üçin. Näde, gowumy şol indi? Çünki sen isleseňem, islemeseňem şo gyz şo zady etjek bolsa etýär saňa bildirmän. Dogry dämi? Näme gerek şo taýda şol şo tarapa barar ýaly? Ýok, bar, atda gürleşik gör. Seret, gel jigim. Sen sora oturan wagt bolsa, men pikir, men do dogry görýän zadym bolýar. Belki ýa-da men ýene-de kaka bolmadygym üçin do bilemok. Ýöne men soramana bardymmy? Meni halamadylarmy? Gel gürleş. Men ikinji gezek bardym, üçünji gezek bardym, dördünji gezek bardym. Da otur, men sen-ä şu zadyňy halamok. Men çünki diýdim-ä, men üýtgemäne taýyn, näme etmeli bolsa özümi kämilleşdirjek diýdim. Ýöne oňa seretmezden ýene-de ýok diýilýän bolsa, onda, eý, men onda naňar näme edeýin? Eý, meň pikirimçe, amallar niýetlere görä. Onnoň, eger-de, meselem, biriniň Instagramyna girme sebäbi, belli bir derejede bir zat öwretmek bolsa ýa-da başga bir zat, niýeti meselem gowulyk bolsa, hatda gerek bolsa maşgalasyny şo zat bilen üpjün etmek bolsa, men şo zadyň ýalňyşdygyny göremok. Ýene-de ýaňkylardan meselem berýän, ýalňyş düşünmäň weli. Şo Kawidýaň etýän zady, meniň pikirimçe, gowy nemeler berýär, habarlar berýär. Birhili türkmeniň maşgalasynyň nähili bolmalydygyny gowy neme etýär, reprezent etýär dary, predstavlýat etýär. Ýaman gowy bir wekil bolýar-da. Onuň şo niýeti şo taýda, eý, şu maşgala biziňkini görüp, şondan bir zat öwrenip biler-ow, şu wideolary görüp bir zat edip biler-ow, türkmençiligi öwrenip biler-ow diýýän bolsa, şo niýet gowy, amallar hem şoňa görä dowam etýär. Meselem, şu ka wideonyň üstünden saňa meselemi bereýin. Ka wideo, indi bilemok öýlenen ýa-da öýlenmedik o zatlar, sebäbi wideoda olar rol oýnaýar-a. Diýjek bolýanym, ka wideo şul işleri edip başlady. Çyndanam gowy zatlar edip ýör-ä, dogry dälmi? We Geldi-de muňa gelni, men seniň indi wideoda bolmagyňy isleýämok, çünki sen köp neme üns çekip başladyň. Ýagny gyzlar ýazýandyr, aňarda bärde gören adamlar şoňa göz gyzdyrýandyr, gyzlar diýýänim ýagny gelinler zatlar. Bolup bilýär, bolup biläýjek zat sen tanyp başladygyňça adamlara gözüňe ýakymly bolanyp başlaýaň. Eger betnyşanam bolsaň. Indi bulam diýä, biziň çöregimiz şunda. Hawa. Meň ýaly bolsa-da. Bet indi seret, bu taýdaky adam belkim çöregini şu taýdan gazanypdy. Belkim bul ýaňky seň diýşiň ýaly, niýeti gowudyr, arkada başga adamlara gowy bir mysal bolup görkezip, nusga bolup soňam bolsa şondan diýer ýaly bula eden ýagdaýynda. Indi şoň aýalyň gelip şeý diýmegi näderejede dogry bolýar? Indi aýal aýalyna, meselem, birinjiden häki diýen zadym bar, sen oňa şony özüni goragda ýaly duýdurmaly. Goragda ýaly duýdur dur duýmasy üçin hem diňe ony biri urjak bolanda sen goramaly däl. Goragly duýmasy üçin sen şoňa ikilik etmejegiňem ýa-da sen şoňa başga biri bilen bolmajagyňam sud edip bilmeli. Güwa geçip bilmeli. Belli bir derejede şo duýgyny şoňa ýaşatmaly. Olam nähili bolup bilýär? Meselem, ýene ýaňkylar bilen gitsek, diýşiň ýaly, aýaly geldi, Kaka jan, ine meselem sende ýa ýarym million takypçyň bar, seni yzarlaýan adam bar, dawaý sen indi etme diýýän bolsa, diýip biler, meselem. Seret, gelnim, ine, şunça adam eýýäm maňa ýazyp gördem. Şunça kişi maňa, şunça ýaş gyzam ýazdy, aýal maşgala-da ýazdy, men birine-de jogap beren däldir. Seredip göräýine. Görkezäýin weli, bir gezejik, bir gezejik görkezäýin weli. Men diýemok, gitdi her bir ýazanyna seret şeýtýäňmi? diýemok. Seret, ine, men saňa bir gezek görkezýän, ýöne indi menden sorama ony. Indi sen maňa ynanýan bolsaň soňuna çenli. Indi şu wagt prosta içiň rahat bolmagy üçin men saňa bir gezejik görkezeýin. Şul ýazdy maňa, men jogap bermedim we hemmesinde-de şon ýaly boldy. Ol-a birinjiden. Ikinjiden, ýaňkyny oňa-da düşündirmeli. Iň maşgalalarda iň kän edilýän ýalňyşlyk, gürrüňdeşsizlik. Gürrüň gürlänoklar biri bilen. Men oň öňünde he atçot geçmeýänini. Bolýa sen atçot geçme, ýöne bir gezek düşündir, indiki gezek düşündirmemezlik ýaly. Bilýäňmi? Meselem diýýän. Işim bar diýip gitýän bolsaň, şo bilýär seň nir-nirde näme işiň bardygyny. Ýöne aýal maşgala şoňa düşünip bilmeli, soram soramagyndan rahat däl bolýan bolsa, şoň bilýän-de primerno nirä işe gitýänini, şoň üçin men soramok diýýär ikinji gezek. Ýöne birinji gezek şony erkek şony aýtýar-da. Onnoň diýýär, Seret, gelnim, ýaňky ýaly Kakajan diýýän bolsa. Seret, men şulary aýdyp, şulara şuny ýaly wideolary çekmegimiň sebäbem, men şony ýalak ýaş maşgalalar, esasanam ýaşlaryň arasynda aýryşyk kän bolýar. Şu aýryşygyň kän bolmamazlygy üçin biziň türkmen milletlerimiz, däp-dessurlarymyza görä dowam etseler, her kim erkeg-ä öz roluny oýnasa, aýalam öz rolunda bolsa, maşgalaň gowy ýörejegini görkezjek bolýan niýetim bar diýip, geline düşündirse, hiç bir aýal maşgala-da bir samsyk bolup, mançuny düşünmezmikä diýýän. Dogry, bolup biler. Ýöne indi sen netijä geleli. Men nädip öýlenmeli? Men-ä derdim bolany üçin şeý diýip aýtýan-da, hany menem adamlary ýamanlajak bolup diýemok ýaňky ýaly gürleşýäs-ä men. Näme üçin beýtmedi, men samsyk ýa-da eýleň zat diýemok. Prosta meň içime siňmeýändigi üçin men derdimi seň bilen paýlaşýan. Düşünýäňmi? O taýda soň häzir indi ýalňyş düşünme bolup biler-de, häzir bu zatlary gürleşdigem bilen diýerler, aý näme üçin bular ýa-da gürlenildi. Ýok, ýok, meň pikirimçe, birinjiden-ä bu biziň platformamyz. Bul biziň podkastymyz. Ondan mundan podkast. Biz başdanam şuny açamyzda hiç zatdan çekinmän, tim bolýa Amerikada ýaşap ören ýa-da ýaşamaýan, özüne çekýän, özüne çekmeýän adamlar üçin çekinip biz bu ýaly wideo ýasamamazlyga dowam etmeýäs. Biz islän zadymyzy gürläp dowam et, neme etýäs. Ol mesele ýok. O birinji. Ikinjiden hem öýlenmek meselesine gelende men men geçen kamerasyzam gürleşemizde aýdan zadym şu. Bir erkegiň iň kän özüne çekijilik zady, haçanda şol erkek doly özüni kämilleşdirmegi. Nirede bolsa-da özüni kämilleşdirmegi. Meselem diýeýin. On sany adam bar diýeli. On sany adamyň arasynda otyrsyň. Tanaňok kän. Sen eger-de gygyryp, gülüşip, bir zatlar aýdyp, diňe bir özüňi orta çekip otursaň, sen iň az özüne çekiji erkek bolýaň şo taýdan. Haçanda sen özüň bolup, başga adamlaň ýaly maşgalaň ýanynda, ýöke özüňkäňi nähili oýlan bolsaň, spakoýnja bolup oturan bolsaň şo taýda we belli bir derejede sen barada bilinmemezlik bir zat bar bolsa, onda sen özüne çekiji bolýaň. Mystery man da. Hawa.
Diýýä, ol gyzlaram diýip başlaýa, Eý, näme üçin bul oglan kän gürlänok-aý? Bul oglanda bir zad-a bar diýýä. Hawa. Indi men, meň ýaş, ýaş wagtym etýän taktikalarmy diýip diýýämi, şolary aýdyp berýän. Sebäbi kiçik ekän menem meselem amerikan scentra gatnaýardyk, zat etýärdik, ýöne gygyryşyp gülüşýäň-dä. Hawa. Ony beýtýäň, emma hiç kim seni serýoza alanok. Sen bir hili öz erkekligiňdenem düşüp barýaň. Haçanda sen özüň bolýaň, sen şol hiç kime görünjegem bolaňok. Ýagny bul adam men näme diýsem halarka, bul adam men nähili hereket etsem halarka diýende, sende birnäçe liçnost döreýär. A haçan özüň bolýaň welin, hemmesi olar sen bar diýip gürläp başlaýar. Eý, bu näme üçin beýdip gürlänok-aý? Şul oglan bilen tanşasym gelerdi diýip başlaýar. Ondan soň seň öýlenmegiň üçinem, meň pikirimçe, şu wagt Hiç bir zadyň, hiç hiç kimiň, adamyň öňünde egilmän, özüňi maddy taýdan, pul tarapdanam kämilleşdirip, özüňi ahlak tarapdanam, ýagny özüňi güýçlendirip, terbiýedenem, öz hemme taraplaýyn özüňi güýçlendirip, üçünjidenem iň kän ynanýan zadym meň-ä şu. We maňa şol şu ýüregime jüp edip oturýan zat, adamlara kömek edip bilmek. adamyň elinden tutup bilmek. Geçende bira diýip otyrdy-ow. Ony dostumyz bu Ahmet Meredow. Şeýlem, meselem näme etýär? Öz türkmenlerine iş berip zady kömek etýär. Şeýlem. Şo şu ýüregini tatmin etýän zadam şo-da. Bilýäňmi? Onnoň sen häzir şunça followeryň bar, TikTokda ýüz müň sany i adam seni yzarlaýar. Käbirlerine kömek gerek bolanda eliňi uzatsaň, Allajan saňa şoň yzyny getirip berýär, meniň pikirimçe. Polibom. Meselem, Çikagoa gitdik bolup, nähili seni garşy aldylar? Şeýdilärmi? Seň üstüň bilen menem keýp etdim, hezil edip, gije atyn tennis oýnap, çaýa, çaýa çagyrdym, zat etdim, bilýärmi? Gowy boldy. Bul adamlar seň gadyryňy bilýär. Onda sen şolara gerekli ýerinde senem olara bir zat berip bilmeli. Eger sen berseň, Allajanam saňa berermikä diýip. Düşündim.
We ýaňky ýaly-a kameraň arkasynda gürleşenimizde bir gowy gören zadym aýdyp, bir zat aýtdyň-da, Bir adam üçin özüňi ýok edip, sen özüňden geçmegi şony bir gowy düşündirip aýtsana. Meň diýen zadym şu, meň ponýatiýam durmuşda şu, özüň bagtly bolmadygyň süreje başga birlerinem bagtly edip bileňok. Birinji özüň mentally, ýagny kelläň bir dury ýerde bolmaly. Ýagny men durmuşymda näme etjegimi bilýän, nirä gitýänimi bilýän, maksadym nämedigini bilýän. Özüň bir begenip bilmeli, men gowy adam, men şu, men özüň kabullanyp bilmeli. ondan başga birlerini bagtly edip bilýän. Ola birinji. Ikinjiden hem sen üstüňde enataň e, gadyry bar. Enataň seni ýetişdiripdir, seni kämilleşdiripdir, adam edipdir. Saňa e, bärik stipendiýa bilen okadylypsyň, zat edilipsiň. Belli bir adamlaryň arasynda ekzameni geçip bärik gelip bilipsiň. Hmm. Şunun ýaly ýokaryk ädim-ädimjik galypsyň, ýoluňda-da sen ädim-ädim galyp barýarkaň, ýanyňda-da saňa ene-ataň, başga adamlar kömek edipdir galmana. Şu tak kesene gelipsiň. Indi şu taýda duran bir gyz näme üçin seni aşak gömýär şeýdip? Näme üçin seni düşürýär şeýdip? Sen şunça ýyllap kämilleşip gelýäň-ä. Näme üçin bir gyz diýip özüňi trap etýäň? Goý, ol seň ýanyňa gelsin. Goý, ol özüni kämilleşdirsin. Sen durmuşda kynçylyk görüp geldiň şu taýlaryk. Şu şu derejä. Öwrenen zatlaňam, terbiýäňem, daşy TikTogyňam başly bolýa. TikTogyňam al bir gyzam saňa gelip, "Eý, men ä seň TikTogyňy halamok" diýen bolsa, Eý, başly bolýyn, halaýan kän diýäýmeseň näme diýjek başga näme? Diýjek bolýanym hemme zat üçin oňa berip dursaň bar-a, o saňa sylag ýitýär o. Aýal maşgala hä diýende mä diýmeli däl. Hä diýende näme üçin diýmeli? Bilýän, bir zat isleýän, näme üçin isleýän? Şuny özüň toşny isleýänmi? Ha. Biram şuny ýaly bir zatda geçende podcast diňläp otyryn. Ýaman kän gürleýän aýby. Ýok, ýok, gürleýän, men aýdym, öwrenýän. Geçende podcastda diýýär, iki sany aýal maşgala gürleşip otyr, musulman aýal maşgala. Diýýär, biri eýleka diýýär. Meň ärim diýýär, ýaman diýýär, strogi diýýär. Näme üçin kä diýýär? Olam diýýär, eger-de şon ýaly är gelmedik bolsa, seni başga är terbiýeläp bilmeli, bilmezdi. Şoň üçin Allah saňa strogi är berýär diýýär. Düşünýäňmi? Eger-de sen bir aýal maşgalany, aýal maşgala emosiýa bilen hereket etýär. Häzir men ýigrenerler seni terbiýelemeli diýýäňmi aýalyma? Hawa terbiýelemeli. Näme üçin? Edil çagany başdan aýaly ýaşda ýok şoňa. Hawa, aýalam gerekli ýerine erkegem terbiýelenmeli. Mesele şu taýda. Aýallar emosiýasy bilen hereket etýär. Erkekler birinji logika pikir etýär. Ha, biz beýtsek nähili bolýar, şeýtsek beýle bolýar. Aýal näme diýýär? Men şu wagt nähili duýýan özümi? Hmm, şeýle duýan bolsa. E, ana, ana, şo, şo teman gowja açaýda, çünki men şony bilemokdym, şo gün aýdanyňda öwrendim we çyndanam şoň ýaly myka diýip pikir etýän. Ol myka däl, şo fakt ol. Nähili? Aýal maşgala diýýär ki, meň şu wagt nastroýeniýam gowy däl bolsa, şul öýüň nastroýeniýasy gowy bolmasyn. Ine, nastroý, ine, bar aýalyň pikir edişi şol. No. Belki täze nesil şonýalykdyr, bilemok. Ýöne şu wagtky döwürde aýal maşgalaň psihologiýa tarapdan etýän zady şol. Bu nämede-de ýansap bilýär, nämede görkezilip bilýär. Onuň diýýän zatlary bilen, onuň berýän aurasy bilen, negatiw aurasy bilen ýa-da dili bilen, meselem. Eý, sen, eý, sen meniň üçin hiç zat edeňokmy? Ýene şeýdip oturdy. Boldy-da, çökdüň-dä sen. Nastroýeniýaň ýok indi seň. Gitdiň sen. Bu näme üçin seň nastroýeniýaň ýok? Sebäbi belki arkasynda oňa jorasy bir ýalňyş bir zat diýendir. Ýöne seň nastroýeniýaň gitdi şu wagt. Diýýän-ä, aýal maşgala şo wagtky ýagdaýda nähili özüni duýýan bolsa, daş-töweregine şonýalak bolýar. Eger-de joralar şoňa bet köýnegiň bar ekeni, owadan saçlaň bar, owadan gözleň bar, zat diýsin. Öýe gelýär, janym, uhu, senden gowy adam ýok. Okey? Ýöne sen bilen dakylly ýerem ýok. Düşünýäňmi? Ha. Aýal maşgala özüni nähili duýýan bolsa belli bir wagtda daş töwereginde-de şonýa bolýar. Muňa, muňa sen bu, bu, bu, bu zat üçin ol aýal maşgala erbet diýip bilmeýäň. Allajan şonýa ýaradypdyr muny. Aýal maşgala kabul edesi gelmese-de, bilýän, aýda käbir günler bar, olar emosiýaly has güýçli bolýar. Käbir emosiýalary has ýakyndan kabul etýär. Bu naukada bar, bilimde bar bir zat. Şeýlemi? Allajan şeýdip ýaratdy. Ýöne erkekler indi şu şu şon ýaly, muny ýaly emosiýa gelýär, muny ýaly emosiýa gelýär, muny ýaly emosiýa, durup bilmeli-dä şu erkek şu taýda. Durypjyk, hä, bolýar, bolýar. Sebäbi sen içiňden özüň bilýäň. Meselem diýeli. Nowruz, sen meň üçin hiç zat edeňogam-laý. Diýýär. Senem diýýär, sen eger-de özüňi aklap başlasaň, o nähili men seň üçin şeýtdim-ä, şeýtdim-ä, şeýtdim-ä diýseň, sen diliňi alýaň. Näme üçin diliňi alýaň o zatlaryň? sen ýaňa hiç zat edeňokdyň. Ýöne etýän zatlaryňy aýtsaň diliňe, ýok bolanok. Sen diýýär, ha bolýar, hiç zat edemok. Bolýar, bir 10 minut soň gürleşeris ýa bir sagat, ertir gürleşeris, problema däl. Ondan öz içinde galan bolsa şol, öz içinde seni byjyrdap durýan bolsa, eý şeý diýdi ol men gaharymy ile. Bir künjik garaş ýa-da bir näçe sagat garaş köşeşýär ä. Nastroýeniýesi gowlaşyp, çalt üýtgeýär ýaňky diýşim ýaly. Gülally bir zada. Bipolar. Hawa, gelýäň diýýäň, eý şu düýnki diýen zadyň sen jijim meni çyndan hem ýürekden diýdiň maý şony diýip bilýäň. Şonda ol saňa aýdar, ýok gowy Nyýazatda indi sen meniň üçin şunça zat aýdyp berdiň diýip bilýär. Bul diýýän-ä, şu zatlary sen daşyndan görüp, düşünip bilmeli. Indi haçanda sen Ol emosional bolanda, sen hem emosiýa bolýaň welin, ortada bomba döreýär. Gygyrşylýar, urşulýar, zat edilýär. Biri dury bolmaly. Bul tersem bolup bilýär. Kä wagt sen ýadap bilýäň. Eger-de sen meselem işden ýadadyň, oň daşyndan stresiň bar, bul bar, bul bar, pul gazanmaly, TikTokda ýöretmeli, näme etmeli. Aýalyň itiň üstüňe gelip, Eý, meň maňa näme Louis Vuitton näme sumka da alyp bereňok-a diýär, diýýäň-de, ýadaýaň. Jellem, Boo, şonýalykda aýal maşgalada. Janym, menem işe giräýerin gerek bolsa. Jellem, Nowruzjan. Ýaman bolup bilmejek zatlaryň birini aýtjak bolýaň-da sen, ýöne bolýa. Ýok, diýilýär.
Ynanaý şonýaly aýal maşgalalar bar. Hudaýa şükür meň tarabymda şonýaly. Bilýäňiz, soňky döwürde birazajyk neme boldy welin, meni birinji soraýan zady men işe giräýenmi ýa?

Ýanyňada seň bilen destekleýjek, seni poddержка berjek biri bolsa gowy, bolmasada öz gününi özleri görerler. Indi şuňa gelýada Ýakup, indi adamlar şeýle bir zat boldy, men gaty bir ruhy çökünlige düşüpdim arada we özüm ara içim içden içden özüm etimi ýutyrdym, erbet bilýäňmi we kelläm we kelläme gowy pikirler gelenokdy. Dogrymy aýdaýyn, soň gyz doganlaryma jaň atdym-da şeýle aýdyp berdim welin, ondan öň bolan zat, Ýakup dagy sag bolsun we ýanynda ýene-de bir-iki sany oglanlar şo taýda töwerekde ýa diýdiler, ýa arkamda durdular-da, ýaňky düşündirip ber, ýaňky düşündirip berşi ýalyk maňa oturyp düşündirip berdi, sen öz gadyryňy özüň bilmeseň saňa hiç kim bilmeýär, sen özüňe hormat duýmaly, sen trýapka bolmaý. Gowy düşündirdi bilýäňmi we meň ýüregime jüňk oturdy. Ýank içimdäki bar bolan bir alow bar-a git oturan şu zatlar meň içimden aýryldy. E soň gyz doganlaryma gürrüň berdim welin häläm diýdi. Sag bolsun aýt biziň adymyzdanam diýdi häläm şoň ýaly dostlaryň bar diýdi. Ynanaýyň meň kellämde çünki gowy zat ýaşamokdym ruhy çökgünlikde men uje özümi prosta diýdim ýa boldy men prosta gezip ýörün-dä başga hiç zat bilemok men şo derejä geldim. I Şo taýda köpçülikde-de şonam aýdasym gelýär-de, sag boluň şoň ýaly zat edeniňiz üçin. Men gyz doganlarymam aýtdy ýörite şony. Şoň ýaly dostlar ediniň diýjek bolýanym. Çünki Pygamberimizem diýipdir sallallahu aleýhi we sellem, Dost ediniň diýýär. Dost ediniň, dost ediniň, ýene bir gezek dost ediniň. Çünki sen aňara baranyňda aýalyň saňa kömek edenok, seň dostuň saňa kömek etýär. Dogry dälmi? Ýekelik Alla mahsusdyr diýýär.
Hawa. Ýekelik.
Ýekelik gowy zat däl. Wobşem ýekelik gowy zat däl. Ýekelik gowy däl.
I Ýakup çyndanam ýana meselem ýaňky diýenleriňe iň obidno degen ýeri şo gün sen maňa näçe aýdaňdady agyr degýänem bolsa ýöne dogry zat bolany sen diýdiňä aýal maşgala ýaňky duýgusy bilen emosiýa emosiýa bilen neme etýäni üçin Şu taýdaky bolan ýagdaýyna görä seň çykaryp berýädi. Şu aýdadanyň bar we diýdiň-ä, sen arkada näçe muňa gowulyga, dogrulyga, ýagşylyga, zatlara çeken bolaý, sen şu taraplara wesile eden bolaý, sen gowy zatlar eden bol, sen gowy günleri geçiren bol, näme eden bolsaň et şu taýdaky zähmetiň Ýok. Çünki sen şu wagt şol adama garşy erbet sen. Çünki sen iň soňky gezek şol gyza, o oglana garşy, maňa garşy meselem şol adam. Men o gyza garşy erbet bolup galanym üçin indi bütin kondision, şu bütinki ýagdaý hemmesi mundan soň diňe men erbet adam bolup görünýär. Ana şu güni maňa erbet degdi şo zat diýen. Kabul edip bilmedim. Ýöne birki gün geçýär-ä, siňdirip başladym, çyndanam. Çünki men şo derejede ýigrenildim. Düşünýäňmi, men näçe o taýdaky zatlar ýitdi. Göz öňüne getir, indi seret, göz öňüne getir. Sen intäk öýlenmedik ýagdaýyňda şonýalak. Sen pikir etýäň, ýagny bu gyzyň ýaşyndanam däl, intäk ulalmady zatam diýip bilmeýäň. Näme üçindigini aýdaýyn saňa. Sebäbi on bäş, ýigrimi ýyllap bile bolup ýaşaşyp ýören är-aýallar bar-a. Ha. Ýigrimi ýyldan soň aýryşýar-a. Ha. Aýryşanda aýal maşgalaň ýanyna gidip sora, şol adam maňa näme pikir edýär? Diňe erbet zatlar aklyna gelýär. Oho, ýigrimi ýylyň içinde gowy zatlaram bolandyr-a. Ha. Siziňki belki bir-iki ýyl dowam edendir. O ýigrimi ýylyň içinde näme üçin gowy zatlar aklyňa gelip biler? Gelip bilenok. Bilýäňmi? Bul adam psihologiýasy goý. Barýaň, soraýaň welin, ýok diýýär gowy zatlaram bolar. Meselem, näme bar? Köçede sorag soraýarlar. Biz hem, biz hem edip bileris şony. Aýal maşgala soraýarlar. Äriňe ýüregiňi bererdiňmi ölýän bolsa? Ýok diýýär. Ýok diýýär. Näme üçin men oňa bereyim? Ýok gowy näme diýýär. E, aýal erkek bolsa, aý, hawa, bela ýerinde diýip durlar. Diýjek bolam, ýigrimi ýyl sen bile ýaşaşýaň, çagaň bolupdyr eýýäm, çagalaň bar. Çagalary, meselem, birinji gezek bile götereniň, bolnitsadan çykaranyň, gowy zatlardyr-a şolar. Ony soraýar welin, äý, ýok, şol adam bar-da, gowy zat. Näme üçin? Sebäbi iň soňky eden ýagdaýy, iň soňky goýan emosiýasy, iň soňky aýal maşgalada yz goýan duýgusy erbet duýgy. Şoň üçin hem ol adam erbet bolýar. Iň soňky goýan duýgusy gowy duýgy bolsa bolsady, meselem, gül getiren bolsady ýa-da gowy bir konsert äkiden bolsady ýa-da üýtgeşik bir zat alyp beren bolsady, onda şol adam gowy. Sebäbi iň soňky duýgy şonuň ýaly gowy boldy. Düşünýäňmi? Şo zatlar käwagt kör edip bilýär we ýaman kyn şoň arkasyna gör. Men, meselem, Özümde aýdaýynda aýalyma gaharym gelýär-ä. Göni aýalymyň gowy zatlaryny ýatlaýan. Eý meniň meniň eşiklerimi ýuwdy, şeýtdi, beýtdi diýip şeýtdi. Diýdiňmi ony aklaýan kellämde. Şeýtdi, şeýtdi. Ol sebäbi eger-de häzir şol iň soňky zadyň bagyşlaň, iň soňky gaharymy getiren zadymyň üstüne, oň üstüne erbet zatlaryny hem goşsam men ol adamy ýigrenip başlap bilýän. Şoň üçin Iň soňky gaharymy getiren zadyna garşy men bäş sany gowy zat getirýän. Eý, meselem, bet ýüzüni ahar bişirdi o meň üçin bilýän. O men iň soňky gezek haçan meselem nemäni e, eşikleri ýuwanyny bilemok diýip bilýän meselem. Şoňa bu bu meň üçin ýaman uly zat da günlük durmuşymda maňa näçe wagtymy seýw etdirýär, näçe zatda kömek et. Onuň şoň üçin aýal maşgalalarda maslahatym şol. Birazajyk adam, meselem, seň ýagdaýyňda-da diňleýän bolsa-da, e, şol adam Seň ýagdaýyňda-da iki ýyl ýa-da bir ýarym ýyl bir adam seň ýanyňda saňa maslahat beren bolsa kyn ýagdaýyňda ýa-da ahlak tarapdan ýa-da din tarapdan, terbiýe tarapdan seni dogry ýola salmana kömek eden bolsa, onda diňe eden erbet zatlaryny ýatlamaň. Ýagny, mümkin bolsa ol adam siz üçin hemişe-de niýeti gowudy. Şeýlemi? Seň amallaň niýetlere görä. Hiç haçanam, meselem, şol aýa, şol, şol gyzyňam saňa garşy erbet niýeti bolandyr öýdemok, seňem şo gyza garşy erbet niýetiňiz bolandyr öýdemok. Onda näme üçin siz soň, soň diňe erbet zatlar aklyňyzda galýar? Ýa. Bilýäňmi? Bir azajyk giňişleýin pikir edip, gerek bolsa günme gün gidip, aýma aý gidip, şol aýda şu gowulyk bolupdy, bul aýda şu gowulyk bolupdy diýip aýdyp bilýäňiz Ýa. özüňize. Şol negatiw zatlary aşak düşürýär, pozitiw zatlary köpeltýär. Meňem maslahatym şo. Boldy. Gowy gül ýaly. Onda nä? Goşgy bilen jemlä. Eý, wallay.
Bolýa, bolýa, onda aglap daýdyp goşgy ýazyp duranyň, diňläýeliň diýdik boluň. Bolýa.
Gülmesek bolýa.
Çyndan hem. Sen geldiň-de garyp köňlüm baý etdiň. Bolýa.
Ylham çeşmäm.
Sen boluşdyr kelleli, bolan hiç gelşenok. Tuturay, gyzaryp başladym, oňa ýaly etme. Bolýa. Gözleriň ki, unutdyrar kimdigim. Sözleriň ki, Sözleriň ki, sagyryp saňa oýunjakmy? Dur, beý bölmesene, goş, gow Gözleriň ki, unutdyrar kimdigim. Sözleriň ki, umyt bolar her demim. Ýüzleriňdir gije aýdan gözlegim, Seni görsem armanym ýok dünýede, Seniň bilen gidip bilsem jennede. Ba, kapellarda görýän, haça! Bakyşlaryň ýakar jiger bagrymy, Söndürjek güýç ýokdur beýle ýangyny. Şirin, ýa sen, ýa ýürek ýakan ogrymy? Kalbymy habarsyz alypsyň menden, Saňa bolan söýgim artýar gün-günden. Şirin, hä, adyň? Ýok, indi Şirin ata ady näme diýip ýüzlenýär. Nesip edip, Ýar ýanyňda gelemde, Näzik elleriňi tutsam elimde, Gara saçlaryňda, mele gözüňde, Dünýäň panydygyn unutsam bir dem, Seniň yşkyň gülüm, ölüme melhem. Kerim halla bir çüňkde şu wagt çaý içip otyr öýtdä. Taryp etsem waspyň sygmaz sözlere, Ýüz kitap az geler mele gözlere, Bal dek lebleriňe, inçe billere, Beýan üçin janym seň ylham çeşmäň. Göwnümiň joşuny kalbyma keşdäm. Bah! Rep ýazaýmaly boldy. Saýk agam özüň bir bit goýup ber muň aşagyna diýip diýýärmi? Kerim Hally meselesini hem şu taýda bir gezekde ýapýas. Eger ýaryşjak bolsaň goşgy meselesinde.
Eý men öň ýutube etýädim. Öň ýutube etýäkäm. biz şo nemäni soňundan ondan mundan öwürdikdä şo kanal iki müň on sekizi men üç dilde goşgy diýip dört dilde goşgy diýip goşgy wideo goýupdym her dilde de goşgy okap kerim halym şoň aşagyna kommentariý ýazypdy ýaman göwnüme degdi şonda näme diýdi Ey bularda hiç hil kapy yok eken diýdi.
Şu bara, şu Kerim Hallyny bara men. Ondan sende höwes kırmak Diýen oýunjakmy?
Näme üçin adamlary Kerim Hally saňa ýüzlenýän? Görseň gör, görmeseň görme. Näme üçin gelýän ýaşlary birazjyk höweslendirip bileňok? Ýagny Näme üçin ýaşlara ýol bereňok?
Ýaşlara ýol bereňok.
Kritika etmek gowy. Birazjyk şuny eden bolsaň gowy bolardy diýip bilmegi derek, ýagny şoň ýaňky ýaly aýdylan bolsa bolaýýam seň. Çünki Ýakup bir parlak ýyldyz gelip barýar, nesip bolsa ýakynda görersiň. Sen en muň ýazan goşgularyny Kerim Hally sen muň şonça ýazan dilde ýazan goşgularyny sen bir dilde ýazyp bilmeýär. Ýok, men men pikirimçe, eý, ýene-de hani görse gowy bolar, gyýbat bolmasyn. Ýöne özi görse gowy bolar, sebäbi özüne-de aýdyp bilýäs-de gün. Birazajyk meň pikirimçe Kerim Hally şu wagt başga ýoga. Hany goşgy ýazyp edip. Badyrda kän bilinenok a. Hawa şu döwrümiziň häzirki de hawa. Biraz menmenlik girdimikä diýýän içine. Laý bir hiljik özüni neme edip. Geçende şo tiktokerdler aklar adam däl diýdim şonda bir. Ýok ýok ol o taýda birazjyk aýdan gepine men goşulýan Kerim Hally o taýda. Aý garaz neme diýýärda tiktoker seret. Sungat işgäri bilen diýdi tiktokerler bir adamlar däl diýdi. Ýa sungat işgäri meselem sen Men tiktoker bolsam we men gelip kino industriýasyna girjek bolsam ýa-da aýdym industriýasyna girjek bolsam, men şuny edip bilemok, sen özüň ýeriň bar diýen ýalyk etýär. We men birazajygam goşulýan o tarapda. Ýagny, çünki tiktok derejesini görseň bro, çynym bilen diýýän, tiktok dünýäsi wapçe başga zat. Ýok, men okey, ýöne meselem Rayman. Wideoçydy, aýdym aýtdy. On on on Jake Paul. on ýaly bolýa, o o Aýdym, taraplar sungat ýok. girýän adamlar.
Girýä, meselem K-wideo görýäňmi? Hawa. TikToker şol aslynda Sungata alanymyzda. gir-de. Sungata gir edip bilýä, edip bilmeýä Şonuň üçin diýemok. diýen men, la- lala şonuň. Ýo ýo, käbir aýtýan zatlarynda men nämäni göz öňünde tutup aýtýan, biziň tik Tok nemämize sereden. Ýok men tans edip örenler ol sungaçy diýmeýän oňa dagam. Hawa sen onda olar gelip hem bärde bir zat etjek bolýada Kerim allam oňa bir zat diýen üçin men o tarapdan goşulýan ýöne edil hemme kim oňa girenok hemme kim bir galyba salmagyň dogry däl Kerim hally çünki çyndan hem içinde zehini bolan adamlar bar we gowy ýary çykýan adamlar bolýar. Menä çyn maýsem meselem bar ömrüme şu nemäni barlap göresim gelýärdi aktýorlygy. Hmm. Barlak göresim gelýärdi. Ondan YouTube ýaly bir platformaň bolmagy meň üçin belki-de bir gowy zatdyr, sebäbi içine girýän. Meselem, käwagtlar şuny edesim gelmese-de, gön açyp nastroýeni üýtgäp no. bilýär bilen. No. Belli bir dereje şu aktýorlukdan gelýärmikä diýen. Mümkin bolsa, meselem, türkmen kino düşürilse, hezde edip düşerdim men. Boldy, mesele däl aýarlaýar.
Kakajan aga, kaka wideo. Ýakup Taýyn. Kakajan aga, biziň bärdäki Kakajan aga. Aýtsa, Seatla gelmeýär. Akykala, my first and last trip. Bor adamlar.
Ýa. Men görse gowy gürüm döşük boldy. Gowy döşükler işden boldy, ýürekden boldy. Ýalňyş düşünme ýok adamlar. Bärde näme içimizdäki harasat. Wideonam özüne çekip biljek bir gowy näme at taparsyňda. Bir zat bar. Içimdäki harasat. Içimde harasat.
Aýdatin.
Hydyr aga bulam saňa gelsin harasat. Bolýar.
Adamlar ondan mundan bölümiň ýene birine soňuna geldik. E, again number one, number one podcast in the world şu wagt dünýäde bolmasa Türkmenistanda. E, Gurrun deşligiňiz üçin sag boluň.
Şudur kellämiz bilen sag boluň. Sag boluň adamlar görşýänçäk.